On ikinji bap. Ýygnak näme? Sen belki adamlaryň bina barada, ýagny mesihileriň sežde edýän ýeri bolan ýygnak barada gürrüň edýändiklerini eşidensiň. Bu köplenç şeýle edildi. Emma ýygnak sözüniň hakyky manysy bina däl-de, eýsem oňa sežde edýän mesihilerdir. Ýygnak Mesihe iman eden ýerli topary, görkezmek üçin ulanylýar. Şeýle hem bu ähli mesihiler üçin, ýagny ikisi üçinem, ýerde diriler üçinem we gökde Mesih bilen bile bolýanlar üçinem ulanylýar. Gadym wagtda Hudaý ysraýyl ogullaryny Özüniň aýratyn halky bolmaklary üçin saýlady Ol olara Musa arkaly Öz kanunlaryny berdi we mülk ýer hökmünde olara Palestinany berdi, olara öwretmek üçin we olara özleriniň Mesihiniň geljekdigini gürrüň bermekleri üçin pygamberleri iberdi. Haçanda Isa Mesih bellenen wagtda Ysraýyla gelende, Adamlaryň käbirleri Oňa ynandylar. Emma olaryň köpüsi Oňa ynanmakdan ýüz öwürdiler. Soňra Mesihe şol ynananlardan Hudaý Özi üçin bir täze halk, mesihilik ýygnagyny döretdi. Aslyýetinde diňe ysraýyllar Hudaýyň saýlan halkydy. Emma Mesihe iman eden her bir jynsdan erkekler we aýallar Hudaýyň täze halkydyr. Ysraýylyň agzalygyna kabul edilmegiň däp-dessury Sünnet edilmekdi. Muny Hudaý Ybraýyma we onuň erkek nesillerine buýruk beripdi. Emma Mesihilik ýygnagynyň agzalygyna kabul edilmegiň dessury, ýagny Hudaýyň täze halky bolmak üçin döredilen dessur suwda çokundyrylmakdyr. Indi sünnet edilmäniň mundan beýläk dini ähmiýeti ýokdur. Suwda çokundyrylmak, Bu Mesihiň adamlara toba edip, Özüne iman edenlere buýrulyşy ýaly, olar hasaba alynýar, ýagny bu olaryň Hudaýyň maşgalasynyň agzalarydygyny görkezýär. Çokundyrylmagyň özi halas edip bilmeýär, çünki günäliler diňe Mesihe iman etmek arkaly halas bolup bilýärler. Çokundyrylmak günäden saplanmagyň alamaty ýa-da nyşany bolup, Mesihde täze durmuşy aňladýar. Käbir ybadathanalarda çokundyrylýan adamyň depesinden suw guýmak ýa-da oňa suw syçratmak adaty bar. Başga bir ybadathanalarda bolsa adamy doly suwa çümdürýärler ýa-da suwuň aşagynda saklaýarlar. Çokundyrylmak boýunça adam diňe bir gezek hasaba alynýar. Täze Ähtde ýygnak Mesihiň bedeni diýlip atlandyrylýar. Mesih ýygnagyň başydyr. Onuň bedeniniň ähli agzalary Olaryň jynsynyň, diliniň ýa reňkiniň nähilidiginiň tapawudy ýok, hemmesi onda birdirler. Şuňa baglylykda, Mesihiň bir bolşy ýaly, ýygnak hem birdir. Şeýle hem, ýygnak mukaddesdir, tä ol mukaddes Hudaýa degişlidir. Muňa garamazdan bu gün biz dünýädäki ýygnagyň ýagdaýyna seredenimizde, biz onuň bölünendigini görýäris, Käwagt onda köp erbetligiň bardygyny görýäris. Näme üçin bu beýle bolýar? Ilkinji nobatda, ýygnakdaky köp adamlar mukaddes ruh tarapyndan täzeden dogulmadyk. Şeýlelikde, olar aslynda hakykatdan mesihiler däl. Mukaddes Kitap şuny aýdýar, Ýagny kimde Mesihiň Ruhy ýok bolsa, ol Mesihe degişli däldir. Şeýle hem ýygnagyň ähli agzalary şypa almak üçin keselhana gelen kesel adamlar ýalydyrlar. Olar özlerini beýik lukmanyň, Isa Mesihiň ellerine tabşyrýarlar, ol hem olary kem-kemden gowulaşdyrýar we günä keselinden bejerýär. Şeýle hem mesihiler heniz bu dünýäde ýaşaýarkalar, günäniň täsirinden doly azat bolup bilmeýärler. Şonuň üçin biziň hemmämize günälerimizi boýun alyp, toba etmek gerek. Ähli adamlar günäli. Mesihiler bilen beýlekileriň arasyndaky tapawut, hakyky mesihiler özlerini Hudaýyň iberen lukmanyna tabşyrýarlar, onuň dermanlaryny kabul edýärler we onuň görkezmelerine tabyn bolýarlar. Başgalar bolsa beýle edenoklar. Ähli, hakyky mesihiler Mesihde bir bolsalar-da, siziň bilşiňiz ýaly, mesihilerde köp mezhepler bar. Iki iň uly topar Rim katoligi we protestantlar diýip tanalýar. Bu iki toparam köp şahalara bölünýär. Üçünji topara prawoslaw ýygnagy degişlidir. Köp toparlara bölünýändigine garamazdan, olaryň hemmesi Isa Mesihiň Hudaýyň Ogludygyna, onuň haçda ölendigine we täzeden dirilendigine, ýeke-täk Halasgär we Rebdigine ynanýarlar. Olar käbir meselelerde tapawutlanýan bolsalar-da, olaryň käbiri Örän möhüm, köp mesihiler bütewligi, Mesihiň olara isleýşi ýaly, imanda we söýgüde bir bolmaklaryny isleýärler. Ýygnagyň maksady näme? Onuň maksadynyň bir bölegi mesihileriň Hudaýyň biliminde, imanda we söýgüde ösüp bilmeklerini gazanmakdan we beýleki mesihiler bilen ýakyn gatnaşykda bolmakdan ybaratdyr. Her bir mesihi Mesihiň çokundyrylmak we Onuň ýygnagynyň agzasy bolmak buýrugyna tabyn bolmaly. Her bir mesihä, edil ynsan bedeniniň agzalarynyň biri-birine gerek bolşy ýaly, beýleki mesihilere mätäçdir. Mesihileriň hiç biri ýygnakda beýleki mesihileriň ýakyn gatnaşygyndan özüni mahrum etmeli däldir. Şeýle hem, Ýygnak dünýäde Onuň işini ýerine ýetirmek üçin jogapkärçilik çekmek üçin Mesih tarapyndan berildi. Haçanda Isa ýerde ynsan hökmünde ýaşanda, Ol adamlara Hudaýyň sözüni gepledi. Kesel adamlary bejerdi. Ejir çekýänleri köşeşdirdi. günälileri halas etdi. Mesih göge göterilmezden öň, öz şägirtlerine gutulyş hoş habaryny dünýädäki ähli adamlara gürrüň bermeklerini buýurdy. Bu ähli ýerlerdäki mesihileriň baş tabşyrygy bolup durýar. Ýagny Mesihiň habaryny ähli halklara ýetirmek we olary Oňa iman etmäge çagyrmakdyr. Mesihiler şeýle hem ähli jynsdaky adamlara we dinlere keselleri bejermek arkaly, nadanlara öwretmek, açlary doýurmak, günäniň ýesiri bolanlara gutulyşy wagyz etmek arkaly Mesihiň söýgüsini görkezmelidirler. Isa Mesih öz ömrüni adamlara hyzmat etmeklige bagyşlady. Onuň ýygnagynyň agzalary Onuň göreldesine eýermelidirler. Bir süri goýna çopanyň gerek bolşy ýaly, her bir Mesihiler toparynda şonuň ýaly ýolbaşçylar gerek. Olar halka öwrederler, ýolbaşçylyk ederler, goldarlar. Eger zerur bolsa, ýoldan çykana käýärler. Ilki bilen, Hudaý Öz ýygnagyndaky çagalarynyň aladasyny etmek üçin, olary şeýle adamlar bilen üpjün etdi. Isa Mesih on iki adamy Özüniň resullary bolmak üçin saýlady. Ol olary Öz habaryny dünýäniň halklaryna ýetirmek üçin we ýygnagyny esaslandyrmak üçin saýlady. Soňra Täze Aýtda biziň görşümiz ýaly Hudaý başgalary, pastorlar, ýagny ruhy çopanlar, mugallymlar, hoş habarçylar, hyzmatçylar, ýaşulular, gullukçylar we ýolbaşçylar edip belledi. Mesihiň bu ähli ruhy gullukçylary bu gün ýygnakda hyzmat edýärler.